ahemfo din ho. Enti mempɛ sɛ mɛsɛe wo mmerɛ pii no, mepɛ sɛ mede wo kɔ judgement no a judge no maaeɛ a ɔmaa order a ɛnam so a Nyonomahene ne Dɔmahene ne Farouk ka san kɔɔ kɔɔto sɛ kɔɔto nstay saa order no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔmfa nyɛ adwuma. Ɛno na mepɛ sɛ me ne wo kɔ mu. Ɛdeɛ bɛn nneɛma na judge no kaeɛ? Mepɛ sɛ wofa The judgement. Mepɛ sɛ ɔfa the judgement no. Wofa judgement no a, na wakɔ page 26. Page 26. Judge no heading no sɛ determination of the application. Determination, ɛkwan a ɔfa so a ɔde ne judgement ɛreba. Ɛna ɔmɛki statement bi. Ɛno ɛna mepɛ sɛ me ne wo yɛkan Me me nsusu sɛ me nim nyansa sen wo nti me pɛ sɛ wo fa wo judgement no me de bi ato me page hɔ wo kɔ abɛhunu sɛ judgement to me de ato hɔ wo bɛtumi a downloadi na watu obu ase nti pages na me ka no nyina na watwerɛtwerɛ to hɔ nti wo kɔ a na wakɔ akɔ kan maame no ɛɛba no ɛna ɔkaa sɛ. Ɔse, On a careful consideration of the affidavit evidence and the arguments contained in the statement of the case file on behalf of the parties, the germane issues for this court's considerations are, Ɔse, mehwɛ nnoɔma a mo nyinaa moaka ne ɛho nsɛm nyinaa, nnoɔma a me, me atɛmmuani a kɔɔto no bɛgyina so na wɔadi n'atemmuo bɛba nie, deɛ ɛdi kan, wɔse whether the applicant has fulfilled the basic requirement for his name to be entered in the National Register of Chiefs. Wɔse ansa na mede order bi bɛba anaa mede instruction bɛbɛba no, ɛsɛ sɛ mehwɛ sɛ nipa no a waba me ne mu sɛ Memma yɛmfa ne nkrataa nkɔ na yɛmfa ne din nka Ghana ahemfo din ho no, ɛsɛ sɛ mehwehwɛ sɛ na mehunu sɛ ampa ɔsɛ fata sɛ yɛde ne din ka Ghana ahemfo din ho anaa. Nti that was the first ayi a ɔde too hɔ. Abusuafoɔ, mepɛ sɛ mote nneɛma bi ase. Sampa akonnwa, at any given time, nipa baako pɛ na ɛtena so. At any given time, ɔhene baako pɛ na ɛtena so. Enti sɛ yɛmfa no sɛ judge no ehunu sɛ ampa Sampa akonnwa no obi te so dada, obi nam amammerɛ ne amanneɛ kwan so te so dada a, nka ɔnkɔ that stage. Ɔse ansa na mɛka sɛ yɛmfa wo nkrataa nkɔ na yɛmfa wo din nkɔka Ghana ahemfo din ho no, ɛsɛ sɛ mehwɛ sɛ adeɛ a ɛsɛ sɛ nipa yɛ na yɛde ne din ka Ghana ahemfo din ho no, wayɛ saa ade no anaa. Nti that was the basic standard a ɔsɛteeɛ. Nti sɛ judge no kɔ n'anim kɔ ɔda sɛ momfa Nana nkrataa no nkɔ na yɛmfa ne din nka Ghana ahemfo din ho a, na ɛ, gyɛɛgye no pɛ sɛ ɔkyerɛ wo sɛ ampa Nana ameti adeɛ a ɛsɛ nnipa meti na yɛde ne din ka Ghana ahemfo din ho. Ɛnti, mesrɛ wo, read page twenty six. At any given time, nipa baako pɛ na ɛtena akonnwa no so. Enti sɛ nka obi te akonnwa no so dada a, a ɔnam mmara kwan so na ɔtena so, ɔnam amammerɛ kwan so na ɔtena so a, nka gyɛɛgye no renka sɛ yɛnsan mfa nkrataa bi nkɔ na yɛmfa obi din nkɔka Ghana ahemfo din ho a ɛkyerɛ sɛ ɔna ɛsa mpa man hene. Tie no yie. So wɔ ho? Enti wohwɛ Ɔse the the the to determine whether the stool is vacant and the processes that were followed to get somebody ansa na judge no bɛka sɛ yɛnkɔ na obi yɛmfa obi din kɔka ho ɛsɛ judge no hunu sɛ akonnwa no obi nte so nipa no a ɔte so so obi te so nso a ebi ana nipa no wamfa mmara kwan so na ɔtena so nti ɛsɛ a wɔhwɛ sɛ Akonnwa no yɛ vacant because at any given time nipa baako pɛ na etumi tena akonnwa no so. Nti deɛn na judge no yɛɛyɛ? Yɛnkɔ page twenty nine. Mepɛ sɛ ɔte biribi ase. Page twenty nine na yɛnkɔhwɛ ade bi. Page twenty nine of the judgement. Page twenty nine of the judgement no.

after which the applicant candinature was approved by the first interested party that is the traditional council. Ɔse, ɛmfa ho ne neɛ Bono Regional House of Chiefs foɔ bɛgyinaa m'anim kaeɛ, ɛne neɛ Sam Modua lawyers kaeɛ, na mehwɛ nnoɔma a ɛwɔ m'anim a, ɛda adi pefee sɛ Sampa nkonnwasɛm ho asɛm kɔpue wɔ His Royal Majesty a ɛyɛ Otumfoɔ ɔsɛe tutu anim ma ne kaa asɛm no wieeɛ. Ɛno na ɛgyinaa so a The Traditional Council no gyii Nana Samuel Gyafla too mu a ɔde ne forms baeɛ a yɛ approve no. Enti indirectly the judge has determined that the the stool was vacant. Judge no aka sɛ na akonnwa no na obiara nte so. Akonnwa no nsɛm a na yɛrepere no, ɛkɔpuee mu wɔ. Otumfoɔ anim ma yɛ werɛ a adi asɛm no. Ɛno na yɛgyina so a Nana Sangba Gyafl a yɛgye no too mu a ɔsoae kyerɛɛ the council members ɛna council members resoae kyerɛ no a wɔn dii n'akyi kɔ pue mu wɔ mɛnhyia a wɔn yɛɛ saa nti judge ɛka asɛm wei na bɛnya mmaranimni a wɔyɛ high court judge na ɔbɛka sɛ he still think he can make somebody achieve a na mo ɔdi ma ɔdi ɔde mo adwene edi agorɔ ɔde mo adwene edi agorɔ nti judge ne determine sɛ wɔn na wɔwie yɛ no ɛna wɔsan kɔ anim na wɔkaa sɛ ɛno na yɛgyina so a nana samba jafra yɛgye ne tu mu nti judge ne sɛ yɛaka asɛm no awie asɛm no a yɛka yɛ no wɔn na edi nkunim Ɛyɛ Nana Sankwa Gyafla abusua na edii nkonim. Wɔdii nkonim na wɔgyinaa so na wɔde yii Nana Sankwa Gyafla a ɔsɔre kyerɛɛ ne manfoɔ ɛna wɔn nso sɔre kyerɛɛ no a ɔkɔpuee mu wɔ yɛ wura anim. Nti wei yɛ very simple. Nti sɛ akonnwa tɔ na ɛho asɛm akɔpue ne yɛaka awie na obi adi nkonim ne obi di nkoguo, na obi a wadi nkonim ne nea wadi nkoguo nkrataa bɛpue wɔ baabi a, ɛberɛ a kɔɔto aka sɛ yɛaka asɛm no awie a, na wotumi nya obi a ɔbɛka sɛ ampa obi nkrataa kɔpue baabi, yɛbɛ gazette no a, na sɛbi sɛbi sɛbi sɛbi, ɛyɛ me sɛ mo kan a monte aseɛ. Don't give your brain to somebody for him to use it for you. Ɛmfa w'adwene mma obi mma ne nkɔntro mma wo. Mo ankasa mompɛ bi na monkan. So wɔ ho? Mompɛ bi na monkan. Deɛ ɛtɔ so biom, the judge affirm that Nana Kwadwo Masa is the only authorized person a a wɔyɛ the acting president a ne nsa hyɛ krataa ase a ɛkyerɛ sɛ saa krataa no na ɛdi mu. Yɛnkɔ page 32, the opening paragraph. Page 32, the opening paragraph.

as sub, uh, submitted before this court by the second responder's lawyer. Ɔsei, nneɛma bi a ɛyɛ ɛyi sammɔduafoɔ yɛɛyɛ, yɛma mo te aseɛ sɛ Gyasehene atwerɛ krataa de kɔmaa Nana Kwadwo Masa in his capacity as the acting president ɛne Mmerɛ a na Nana Kofi Sono afiri mu no, mmerɛ biara a yɛbɛba meeting biara no, Traditional Council no bɛba meeting no, wɔtwerɛ de kɔma Nana Kwadwo Masa. Minutes a wɔbɛtwerɛ no wɔ Bono Regional House of Chiefs no no, na wɔtwerɛ Nana Kwadwo Masa din a, wɔtwerɛ sɛ Acting President. Nti Judge no kaa sɛ, The Acting President no yɛ Nana Kwadwo Masa. Ɛna ɔka, ɔsan kaa biom sɛ, ɔse, This court cannot turned blind eye to the applicant's CD forms duly signed by Nana Kwadwo Masa in his capacity as the President of the Sampa Traditional Council. Ɔse, kɔɔto yi antumi mmɔ n'ani angu so sɛ Nana Sam Agyaflang nkrataa no, nipa a odi mu a ɛyɛ Nana Kwadwo Masa a ɔno na ɛyɛ the Acting President of the Sampa Traditional Council no, Nana Kwadwo Masa na ne nsa hyɛ aseɛ. So wɔ ho? Enti, Nkrataa mmienu, yɛmfa no sɛ nkrataa thirty na akɔpue wɔ the National House of Chiefs sɛ obiara se meba ama yɛagazɛte me. Ɛna court no se nipa a ɔsɛ fata sɛ ne nsa hyɛ krataa ase a yɛgye to mu no yɛ Nana Kwadwo Masa. Ɛna court no nso se ɔno nso na ne nsa hyɛ Nana Sangba Jafla nkrataa ase. Okay, enti deɛn? na ɛwɔ hɔ bio. Enti sɛ nkrataa thirty kɔpue National House of Chiefs a, it doesn't matter. Hwan na kɔɔto no se ɔno na ɛsɛ sɛ ɔsan ne? Ɛyɛ Nana Kwadwo Masa. Hwan na kɔɔto no se ɛyi Nana Kwadwo Masa san ne deɛ? Ɛyɛ Nana Samba Jafla. And that is all. Nti mɛsrɛ mo, ɛma mo ntena hɔ mma mma mo lenge. ɛne wɔn a wɔpɛ sɛ wɔgyigye mo sika. Ɛnti wɔba na wɔka nokorɛ kyerɛ mo a, na wɔba sɛ montua sika bi a montua. Nti da bi a wɔba na wɔatɛne asɛm no de akyerɛ mo. Ɛnti mɛsrɛ mo, neɛ ɔsanee Nana Samuel Gyafla nkrataa ɛna kɔɔto no se ɔno ɛna wadi mo. Gyɛɛgye no nso ɛkaa sɛ ɛyɛ Nana Kwadwo Masa ɔno ɛne obi a odi mu a ɛsɛ wɔyɛ the fact that the ɛyɛ nana sam agyafla ne ne ne application forms ne nyinaa ɛmeti provisions a ɛwɔ the chieftaincy act ne mu ahemfo mmara a ɛwɔ ghana court no agye to mu sɛ nana sam agyafla ne nkrataa no ɛmeti saa ahemfo mmara a ɛsɛ sɛ nipa meti ansa na yɛde ne din aka ahemfo din ho.

sɛ ɔhene bi firi mu a anaa if there are changes in the traditional council. The traditional council no ne president. In this case, ɔman hene no ɛbɛ notify the region korɔ no a yɛfɔle no. Sɛ ɔman hene no ɛni hɔ a, neɛ ɔ acti no ɛna ɛyɛ n'adwuma a ɛsɛ ɔ notify. In our case no, neɛ na ɔ acti yɛ Nana Kwadwo Masa. Nti kɔɔto no sii dwumadie a Constitution no de ahyɛ Nana Kwadwo Masa nsa sɛ ɔnyɛ no, ɛno na Nana Kwadwo Masa yɛeɛ no sɛ ɔbɛ notify the Bono Regional House of Chiefs sɛ yɛ hene no afiri mu na yɛasi foforɔ. Nti ne foforɔ no a yɛasi no, yɛ approve de biribiara, ne nkrataa ni na wɔde abrɛ mo and that is how the Constitution says. Nti judge no. Ɛsan kaa deɛn biom? Ɔse at this point, mmerɛ a Nana Kwadwo Masa pɛɛ through the Traditional Council de Nana Sam Agyafla nkrataa no baeɛ no, the same page thirty four no, Judge no se at this point, the law enjoins the first respondent, first respondent no yɛ the Bono Regional House of Chiefs, in terms of section fourteen two of Chieftaincy Act seven five nine, To also notify the second respondent no discretion arises, motie, ɔse no discretion arises except where there are demonstrable legal impediment. Ɔse sɛ Traditional Council no anya de nkrataa no ba bɛka kyerɛ the Bono Regional House of Chiefs no a, nea ɛsɛ Bono Regional House of Chiefs no yɛ ne sɛ, Monsuo mode saa nkrataa no kɔma National House of Chiefs na monni dwumadie biara wɔ mu, montumi nka sɛ wei nti yɛmfa nkɔ anaa wei nti yɛmfa nkɔ. So wɔ ho? Read page thirty four. Ɛna ɔkaa sɛ unless sɛ there are legal impediment. Legal impediment yɛ mmara mu akwansideɛ bi. Judge no kɔɔ so kaa sɛ nneɛma a ɛyɛ mmara mu akwansideɛ sɛdeɛ nsɛm bi a ɛsi da a yɛadi a ɛkyerɛ a the Bono Regional House of Chiefs wɔn wɔn judge lawyer no koraa wɔn faa no no ɛno koraa kootu saa asɛm no ɛyɛ owuo abdication and deposition na ɔno judge no ɔhwɛ saa nneɛma yi nyinaa a Ɔnhunu sɛ ebi si there wasn't any demonstrable impediment a esi wɔn kwan sɛ ɛma wɔmfa Nana nkrataa no nkɔ. So woahu? Enti mɛsrɛ sɛ momma obi mmɛdaadaa mo mma monkɔyiyi sika nkɔtua sika bi ma wɔn nni, ɛno na ɛbɛma mo bo bɛfu na moaka sɛ obi asese mo. Nokorɛ no, Nɔkorɛ yɛnfa sika ntɔ nɔkorɛ ti nɔkorɛ ne sei Nana Samba Jafla ɔtɔ so mmienu yɛnam amammerɛ kwan so yii no ɔsuae kyerɛɛ ne he n'ahemfo ɔmo nso gye ne too mo suae kyerɛɛ no dii n'akyi ma yɛbaa baabi a konwa no hyɛ mmom mesuae kyerɛɛ no nananom bɛtenaa ase yɛɛ meeting gyee ne CD form no too mo aprovoo yɛ Through their acting president, wɔn bɛbɔɔ the Bono Regional House of Chiefs no amaneɛ, Judge no se according to the Chieftaincy Act no, wɔn nni dwumadie biara di, deɛ ɛsɛ wɔn di nyinaa ne sɛ wɔn act te sɛ post office. Post office, me me twerɛ letter de kɔma abranteɛ Farouk Ahmed a, post office foɔ ntumi nti letter no no nka sɛ grammatical errors wɔ mu anaa letter no na nka ɛsɛ yɛ hundred words ɛna me twerɛ no fifty words ne saa nti no wɔn mfa nkɔ they can not say that wɔn adwuma ne sɛ wɔn bɛ deliver the letter to abranteɛ Farouk Farouk ti ano wie a ɔno mmom ɛna ɛwɔ questions bi ɛne ayi bi a ɔno na ɛbɛ bisa Enti the Bono Regional House of Chiefs no yɛ conveying belt. Naano koraa yɛbaa court, wɔn lawyer kaeɛ that they are conveying belt. In the judgement no, judge no kaa sɛ they are a conduit, they are only carrying an information. Enti obi a yɛde adeɛ ama wo a wo dwumadi a woyɛ nyinaa ne sɛ wo carry ade no kɔma obi na wɔyɛ n'adwuma no, Na wotena hɔ ɛɛnone wo ho ɛɛsere sɛ, Me matena ase, mate ano, mahwɛ, ma reject. Na wanya High Court Judge, na watumi anya nananom a sɛbi sɛbi sɛbi a anka nananom de, mo wɔ nimdi a mo wɔ nkurofo a wɔn nim adeɛ ɛwɔ mo nkuro no mu a sɛ nka mo nnim koraa na ɔno nkoa na ɛyɛ lawyer koraa mpo a mo wɔ lawyers wɔ mo kuro mu a mo bɛtumi a consult wɔn na mo anya judgement no bi de akyerɛ wɔn. Na moaka akyerɛ wɔn sɛ, 'Sei na judgement no teɛ, na monarɛte wɔn, na abɛnya mo na moakɔtena ase, na mode mo nsa bɛhyɛ mo damorefa mu, na ɛɛi Nana Adwoman Badu ɛbɛdi m'anim na ɔde animguaseɛ ɛɛba mo so na mo nso mote hɔ na ɔɔyɛ mo yodiom. Mɛsrɛ mo, ɛnyɛ sei na mo nananom koeɛ a wɔde kyekyeree mo kuro no? Sɛ saa suban wei bi na wɔde yɛeɛ a, anka mo kuro no annuru baabi a moaduru yi a moabɛnya ahennie a moredi a mokɔ dɛ amma aban ennkriti statutory body mma mo nnkɔ hɔ. Ntsi mɛserɛ mo, mɛserɛ mo, mma mo mma mo ho kwan mma ɛyi Dɔmahene ne Nwonomahene mmfa mo mo mo nni agorɔ. Mɛserɛ mo aa, mɛserɛ mo. Ntsi asɛmbisa a merebisa mo ne sɛ, Does the Bono Regional House of Chiefs have the power to reject a CD form? So Bono Regional House of Chiefs, wɔn wɔ tumi sɛ wɔn bɛtumi aka sɛ CD forms a wɔde aba no yɛ a disqualify ne yɛ a reject. Yɛnkɔ page thirty four. Yɛnkɔ page thirty four. Page thirty four second paragraph no judge no make no very clear sɛ baabi a mekan sese ya no ɔsɛ at this point the law enjoined you to ayi in terms of the section fourteen two no of the act to notify this no description arises wonni anoyie biara wonni dwumadie biara ɛka ho ade biara ni hɔ biom a wode bɛka ho nti wokan

respondent period sɛ mo kan a mo nte aseɛ nyonomahene ɛne dɔmahene mɛsrɛ mo don't continue disgracing and then don't continue making uh, foolishness of your education education na mokɔ school na mokɔ yɛ no mɛsrɛ mo a sɛ mosua adeɛ paa yi a ɛnneɛ monto mo bo ase na monhwɛ nneɛma bi page 34 last paragraph ɔse mmerɛ a The Sampa Traditional Council through the acting president ɛde Nana Asam Agyafla forms baeɛ no, mo nni tumi biara, mo nni hwee. Deɛ ɛsɛ moyɛ nyinaa ne sɛ mode nkrataa no kɔ ma National na mo ne mo acte as conduit ɛna ɔde period baa hɔ. Ɔse monni hwee yɛ biom. Ɛnti wotumi kɔnya Dɔmahene Nyonomahene ne ada nhanyemfo a wo will not sit down and analyse things tumi di wɔn akyi tumi ka sɛ yɛyɛ akɔyɛ meeting deɛ kɔɔto ahyɛ sɛ yɛmfa nkɔ no ya ya reject na sɛbi sɛbi sɛbi sɛbi sɛbi ɛyɛ me sɛ ade wei no they are not using it sɛbi. And that is the truth. Ɛhɔ no ɛnyɛ mo abusua fie o. Ɛna ɛnyɛ mo mo mmara ɛna mo de yɛ adwuma wɔ hɔ. Ɛyɛ Ghana mmarapɔn a yɛgyina so ɛde ahemfo mmara a ɛyɛ Act 759 ɛbaeɛ no, ɛno ɛna yɛde yɛ adwuma. Nti mɛsrɛ Temanmufoɔ, monnyaa wɔn, agorɔ bi na wɔredi. they are only joking they are only playing na sɛ ɔmo wɔ saa tumi no deɛ a sɛ nkae no deɛ ɔmo wɔ sɛ ahemfo bunu regional house of chiefs wɔ saa tumi no ɛtumi decide deɛ a ɛneɛ sɛ nka metumi kɔnya ahemfo bɛyɛ 20 bi na metuatua sika ma ɔmo anka dɔmbɔ ahene koraa mɛtumi ato no ɛma ɔmo atgazɛ tumi as dɔmbɔ ahene if that is what is happening a nkae no deɛ nkae is not a big deal ɛno ara ne sɛ manya sika bi na matɔ ɛyi drɔbohene nwonom eh, uh, nwonomahene sɛ ɔno ɔpɛ sika paa nti ɔno mepɛ sika kakra bi ma na saa nkurɔfoɔ na matoto mu na maba sɛ o yɛato ayi uh, dɔmahene nti yɛmfa me me gazette forms nkɔ na yɛnkɔ gazette me sɛ meyɛ dɔmahene is, is this sensible nti mɛsrɛ mo Mɛsrɛ mo, mma monntena hɔ nnyɛ mo ho lawless people a, a group of lawless nkɔkorafo a mogu hɔ a mommfa mmara nnyɛ adwuma ne amammerɛ nnyɛ adwuma nti monni saa tumi no. Mma monnunu mo ho na atumi nya obi a yɛfrɛ no, ɔse ɔyɛ historian, papa panyini mu a wakɔ pension na wakɔ okuro, Ɛnam sɛ wantoto nneɛma yie nti no, wohwɛ ne curtains a ɛgu ne dan mu, wohwɛ ne curtains no a, ayɛ te sɛ ɛyi ɛfrɛ ne sɛn, ɛɛ ntoma bi a ɛyi yɛde yɛ saa ɛyi bi ntoma bi a wohwɛ curtains ne colour yellow, ne nkonnwa yellow, Ɔde gu ne dan mu na wahyɛ ne kyɛ na wayɛ n'anim te sɛ deɛ akyekyere no abɔ dua so na ɔnka nokorɛ, baabi a wanyini aduru yi app sɛbisɛbisɛbi, ɛsɛ sɛ wotumi bue w'ano na aka nokorɛ. Na hwɛ the way a ɔreyɛ video ne ne nsɛm keka ne nnoɔma bi a ɔreyɛ na papa panyin a over 70 years woyɛ sei na what is the essence of your education na woyɛeɛ no anaa wokan adeɛ a wonte aseɛ. So wɔ ho? Woayɛ wo ho w'aba na ebinom ɛɛka fake bunu agenda na wakɔ okuro mu nse no meyɛ adwene mu ni meyɛ bunu ni nti I'm towing that line forgetting sɛ you have your brain to use you are becoming a disgrace to your grandchildren Mr. Ɛyi adwuman mɛsrɛ wo go back and ɛyi yɛadwene no yɛ yusu a nyame wɔn charge yɛ o wɔde ama yɛn sɛ yɛn use te mɛsrɛ wo pɛ bi na use nti they don't have that power they are only joking nti mo nyaa wɔn na wɔn ankasa no ɛn joke saa ne yɛn kɔ ti biribiara ni hɔ saa nti mɛbisa mo biom sɛ did the judge said or did the judge ask or has the does the law ask them to process, to reject, or what did the judge see? Order na judge ni di maaye no, was it sɛ monkɔ na monkɔ process anaa monkɔ yɛ dɛn? Yɛnkɔ page 37. The judge was emphatic. Ɔgyinaa page 34 so. Page 34 no, judge no ɛkaa biribi kyerɛ wɔn sɛ, ɔse, ɔse mo no,

Ɔse Bono Original House of Chiefs, mo mo dwumadi a modi nyinaa no te sɛ post office foɔ. Yɛde ade no brɛ mo a na moma gyi na mode akɔ ma National. Mo nne dwumadie biara di wɔ mu. Wonte ano, wontumi nyɛ hwee, wontumi rejecti. Ɛno nti na akɔ page 34, 37. Yɛnkɔ page 37 na hwɛ nea judge no ka kyerɛɛ wɔn. Enti gyɛɛgye no kaa sɛn? Page thirty seven no, ɔkaa sɛ, Accordingly, the first respondent is ordered is order to receive and transmit. Tie wɛ, nneɛma mmienu pɛ na ɔka kyerɛɛ no. Ɔse receive and transmit the CD forms of the applicant to the National House of Chiefs within 21 days from the day of this judgment. Monti borɔfo a mompɛ obi na wɔnka nkyerɛ mo nananom a magyae kwan ma nnwonomahene ne dɔmahene ɛdada. Nnwonomahene deɛ ɔno pɛ sika o. Ɔno koraa woka kyerɛ no sɛbisɛbi sɛ ne yere koraa ɔmfa ne ma wo na ɔma wo sika a ɔbɛgyi. Ɔpɛ sika, nti baabi a sika wɔ na ɔpɛ. Nti modi n'akyi saa na moyɛ saa, moyɛ nneɛma a ɛkɔ kɔɔto a yɛba abɛkyi mo nyinaa akɔgu mu. Wontumi mfa Ghana mmara nhyɛ wo nsa mo nyɛ biribi. Ɛna meka kyerɛ wo. Nti judge no was emphatic, wanka nkyerɛ mo sɛ mo mprosɛse biribiara, he used two words, Ɔse receive and transmit. Mehyɛ mo sɛ monkɔgye na momfa nkɔ. Na wanya wɔn te hɔ sɛ yɛrekɔtena ase, yɛrekɔprosɛse. Na sɛ mowɔ saa tumi no sɛ motumi yɛ a, adɛn nti na kɔɔto no gyɛɛgye yɛ a mosan kɔ sɛ you are going for stay of execution? Sɛ mowɔ saa tumi no, sɛ motumi reject forms no a why then did you go for stay of execution if you have that power mɛsrɛ mo na abɛnya joseph eh, agyeman papa panyini mu na abɛnya na nka wo mmom nka wo mfie kɔ w'anim menim sɛ wokyɛn dɔmahene ɛne nwonomahene nka abɛkyi wɔn atena hɔ de sɛbisɛbi ama wɔn amammerɛ ne nneɛma pa bi ama wɔn de ato wɔn brɛfo no na wo mmom koraa na wadane wo ho simpapanyini na ɔkasa a yɛ nneɛma bi ɛkeka nsɛm bi a sɛbisɛbi nkwadaa nkwadaa koraa wɛs bi a nkwadaa nkwadaa koraa ɛnka ɛnam wantoto nneɛma yie nti no wakɔ pension woda so yɛ halahala nti sɛ obi ba koraa mpo sɛ sɛbisɛbisɛbi kɔbɔ wo ba asom no yɛ ma wo sika koraa wobɛyɛ and that is exactly what you are doing it's a disgrace mɛsrɛ wo value your dignity don't trade your dignity for anything Ɛnti abusuafoɔ mɛsrɛ mo, judge no was emphatic, ɔma ɔmo te aseɛ in page 34 sɛ mo adwuma a moyɛ nyinaa ne sɛ mogye na mode akɔ, monni dwumadie biara ka ho biom. Nti ɔbaeɛ a ɔde ɔhyɛ no yi ma wɔn no ɛna ɔka kyerɛɛ mo sɛ, mo sɛdeɛ mo adwuma no kyerɛ sɛ mogye na mode kɔ no, mahyɛ mo sɛ mongye na momfa nkɔ na wobɛnya krakyeni a wakɔ sukuu. Wobɛtumi akan wei na woasan aka sɛ ɛyi the Bono Regional House of Ahemfo kɔtena ase kɔtuu aba wɔ so. Ei! Mebɔ mpaeɛ sɛ wɔn a wɔtu aba no wɔbɛtumi atwerɛ wɔn din de aba na yɛanya list no sɛ ampa saa nanan wei nom na ɛkɔtena hɔ tu aba no and we will make sure sɛ mmara no mu ne mo bɛdi. Mister Adwumayɛ a me ne ne kasa sɛ ɔka kyerɛ me ɔka kyerɛ me sɛ ahemfo no a wɔwɔ Bono no they are corrupt ɔka kyerɛ me Me ne no discuss ɔka kyerɛ me ɔse the problems in Bono are because of them but on the other side no a waba ne kurom a ɛm sɛ nneɛma ayɛ den ama no no wɔn bɛhu no wɔn ma no envelope kakra bi pɛ na wasesa n'adwene mobɛkaeɛ a is the same person a wɔtumi kyerɛkyerɛ yɛ sɛ ampa otumfoɔ king no a yɛfrɛ no no ɛnyɛ yɛ koraa na yɛfrɛ no yɛ yɛ yɛ ne gye otumfoɔ no ho na buroni fitaa na ɛdi king no maa no ɛnɛ ɔwɔ ne kurom Ɛnam sɛ nneɛma nkɔ yie a wakɔ ne kurom a wɔpɛ kakrakakra ama no no so no, n'ano asesa a wɔyɛ nti integrity no nni hɔ. These are the kind of people. Mɛsrɛ mo, ɛma mo nnwan mo adwene mma nnipa mmienu mmiɛnsa bi mma wɔn ɛn play with it. Mo ankasa mo mpɛ document no bi. Bra me page hɔ, hwehwɛ, me de documents no nyinaa agu hɔ. Wo ntumi nkenkan a, kɔ pɛ obi ma ne explain nkyerɛ wo na ɛhono. Na nsɛm a wɔkeka. Sɛ nneɛma bi a ne nsɛm bi a wɔkeka bi sɛbisɛbi mefɛre koraa ho sɛ mɛka because ɛ ɛ ɛ ɛntɔ aso mo. Mehwɛ mehwɛ na anwummerɛ yɛ a na me ba small girl ɛte me nkyɛn. Ɔbisa me na dada hwan na ɛkasa yi? Neɛ yɛkaeɛ no bi na ɔreka ho asɛm na no sɛ that's how it is. Nti mɛsrɛ mo they don't have that powers and they don't have that right sɛ neɛ wokan page 34 of the judgment they don't have their duty is to deliver take and deliver the one who to vet the one to process is the national house of chiefs nti mɛsrɛ mo biribi ani hɔ agorɔ bi na ɔmu di mo nya ɔmo nkwadaa agorɔ na ɛwɔ ɔmo ani so ɔmo di ara ma ne bɛduru point bi a mmara no bɛma ɔmo ahunu na wɔagyae. Enti, deɛn na gyɛɛgye no kaeɛ? Obi rebisa sɛ, Can Farouk Ahmed alias Sam Modua be gazetted as a paramount chief of Sampa? Abusua ansa no yɛ no. Ade nti na meka no, kɔ page 29 of the judgment, second paragraph no, Gyɛɛgye no gye too mu sɛ ampa, Sampa nkonnwasɛm yɛaka awie. Na sɛn na yɛka wieɛ? Mansa Rose a ɛyɛ Farouk ne maame de petition baeɛ ma yɛwura kan no through arbitration ɛna yɛdii nkunim. Nti wofa judgement no a, deɛ ɔdii nkunim no ɛna yɛbɛ gazette no. Nti the answer is no. Deɛ ɛtɔ so biom Yɛnkɔ page thirty four. Yɛnkɔ page thirty four na mentwe w'adwene nso biribi so mma wo. Page thirty four. Yɛnkɔ where do we go page thirty four eh na yɛnhwɛ. Um, page thirty four eh let's go to page thirty four. Ɔse Page 34, man. Sorry. Page 34 no say ɛyɛ Nana Sama Jafla nkrataa. Ɛyɛ Nana Kwadwo Masa ɛna ɛsan ne yɛ. Ɛna ɔkɔɔ so ɛkaa sɛ the nkrataa no a

which obviously was not signed by the recognised acting president of the Sampa Traditional Council. Ɔse Sam ɛyi eh, the Bono Regional House of Chiefs for si wɔn di obi a ɛyɛ aberanteɛ Farouk nkrataa akɔ. Ɛna judge ne se saa nkrataa no nipa a ne nsa hyɛ aseɛ no ɛnyɛ ɔno ɔndi mu. Page 34. Ɔse which obviously was not signed by the recognised acting president of the Sampa Traditional Council. Nti the answer is no. Nti Sam Modua Farouk, there is no way he can be gazetted. It's a matter of ɔmo use no ɛredi ne sika kakra kakra ɛna nwonomahene na no mehu sɛ na ɔte kaa bi mu ɛfiri ɛyi Woba before the golden ɛyi the new bank of Ghana ɛwɔ Sunyani no woba hɔ a junction bi wɔ hɔ mehu sɛ na ɔrepie wɔ hɔ ɛde car bi rekɔ mu nti gyama ɛm sɛ ɔmo sika naa ɛno bi na ɔde retotɔ saa nnoɔma no nti they are only deceiving them so that can not happen nti question naa ɔbisaa sɛ can Farouk Ahmed alias Sam Modua be gazetted no as paramount chief of Sampa no ɛyɛ no because Sampa ahensɛm no a yɛkaeɛ no ne maame ɔde ntwo ɛna Eyi neɛ ne nsa hyɛ ne nkrataa no ase no nso no ɔndi mu, Gyasehene ɔndi mu. Gyasehene yɛ ayi, woba yɛyɛ kurom a, ɔyɛ Tenboɔ. Tenboɔ no yɛ nkoa mu nkoa, ɔno no no nti ɔyɛ dɛn kɔsan adehyeɛ nkrataa ma obi. Nti Gyasehene nom kɔtena ase na wɔkɔyɛ biribi a ɛndi mu. Nti mɛsrɛ mo. Obi nso san bisae biom sɛ. Adɛn nti na gyɛɛgye no refiusiw stay of execution no wamma wɔ mo mmerɛ foforɔ? Mema wo a typical example. Yɛ me papa ne ayi aah Nana Tufuhene. Ɛna Nana Tufuhene frɛɛ me sɛ Abu, bɛgyi na kɔtɔ malt brɛ me. Ɛnna meka kyerɛɛ Nana Atofohene sɛ, Nana, mehwɛ bɔɔl, ma menhwɛ bɔɔl no nwie na menkɔtɔ mma wo. Ɛnna Nana Atofohene kaa sɛ, Dabi, kɔtɔ bra. What does it mean? It means sɛ menkɔtɔ with immediate effect. Enti kɔɔto no na ɛhyɛɛ wɔn sɛ wɔmfa Nana nkrataa nkɔ. Ɛnna wɔdwane baa kɔɔto hɔ sɛ, Mesrɛ wo, Ma me ntwentwɛn so because me de asɛm bi akɔ pie appeal court na me nim sɛ saa asɛm no yɛ di a mɛtumi adi nkunim nti ma me ntwentwɛn so ɛna judge no se deebi fa kɔ na ma hu sɛ wa hyɛ da sɛ wo pɛ sɛ wo delay nti fa kɔ no is with immediate effect nti saa na ɛteɛ nti mɛsrɛ mo it is not sɛ sese na 21 days bi san bɛkan biom deebi deebi deebi deebi It is Abu kɔtɔ biribi brɛ me oh papa mepɛ sɛ mehwɛ bɔɔl bi ɔse daabi kɔtɔ bra seesei na merebɛtena ase aka sɛ ma half time nduru ansa na makɔ daabi I will just get up and go nti order no a neɛ judge no refuse wɔn stay of execution no neɛ ɔka kyerɛ wɔn nyinaa ne sɛ momfa nkrataa no nkɔ with immediate effect. Nti yɛtwɛn kakra ahwɛ. Yɛtwɛn kakra na ɔmo delay a, nea ebesi biara no Nana ne ne lawyers bɛma moaso ate. Maso te nso a, mɛma mo nso moaso ate. Nti yɛbɛsrɛ mo, ade biara nni hɔ, the powers a ɔmo feel sɛ ɛkora wɔn a ɛno nti ɔmo te hɔ a ɔmo yɛ no, Mmara na ɛkreti yɛ, ɛna mmara nso di mmara so. Nti mɛsrɛ mo, Nworomahene ne Dɔmahene nni saa tumi no. Ɔmo wɔ saa tumi sɛ yɛtumi rejɛkti nkrataa a, ɛnka ɔmo nsan mma kɔɔt sɛ kɔɔt mma ɔmo nyan nto hɔ. Bikɔs wotumi rejɛkti a, wai wil yu ivin go to kɔɔt sɛ kɔɔt mesrɛ wo ɛma me nyɛ adwuma no a se menyɛ no? Dei dont hav dat pawɛs. wɔn redi agorɔ. Sɛbesɛbesɛbe, nkwadaa agorɔ bi na ɛwɔ wɔn ani so, monnyaa wɔn. Yɛbɛ use mmara no. Sɛdeɛ yɛde biara memeka no, Nana Samuel Gyafla, ɔne obi ɛne ntɔkwa. Nana Gyafla ne obi ɛne ntɔkwa. Adehye kronkron nom a wɔsi sampa akonnwa ɛna wɔyii no. Adehyeɛ nom dii n'akyi ɛne nananom ntra akonnwa ɛdii n'akyi ɛbɛ introduce no ɛma the traditional council members ɛgye ne too mu. Wɔgyee no too mu wieeɛ no na wɔdii n'akyi bɛ introduce no kyerɛɛ the overlord of the stool a ɛyɛ His Royal Majesty Otumfoɔ Osei Tutu the second ɛna ɔno nso gye no too mu. Ɔgye no too mu wieeɛ no ɛna ɔyii n'ananmusifoɔ ɛma wɔn baa Sampa in the middle of the eh, Sampa Traditional Council ɛna Nana Sangba Jafla suae kyerɛ wɔn ɛna wɔn nso suae kyerɛ no. Wɔwieeɛ na wɔdii Nana Sangba Gyafla akyi bɛpuee mu wɔ Asanteman na wɔbɛsuae kyerɛɛ Sekadwa. Nti amammerɛ no nyinaa wɔafa Fili. Wɔwieeɛ na the Traditional Council tena ase in the meeting na wɔgye too mu na wɔn filling the CD forms through the acting president na wɔde bɛdan the Bono Regional House of Chiefs. Mmara no si sɛn? Mmara no se at this point, section fourteen two ne section sixty two one no of Act seven five nine no ka nea ɛsɛ Bono Regional House of Chiefs foɔ nyinaa yɛ ne sɛ wɔdi Nana nkrataa no bɛdan the Bono the National House of Chiefs. They don't have any discretion. They are only conveying belt. They are conduit and nothing else. So wɔ ho. Ɛnti they don't have that power to do anything whatever they are trying to do they are only playing but sɛdeɛ meka no yɛn nsa bɛka ebi a meeting na wɔn ka sɛ wɔn nyɛ na yɛhunu ahemfo korɔ no a na wɔn wɔ hɔ na wɔn sae wɔn wɔn vote yɛ no Tumi a ɛmaa wɔn kwan sɛ wɔnkɔ vote no, when we take them to court, they will show us. Yɛde mmara no bɛyɛ adwuma sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛanya lawless person bi te sɛ Dɔmahene yɛ no a, ɔnsɛe the region no mma yɛn. Sɛ saa na wɔyɛ adeɛ deɛ, ɛndeɛ sɛ nka ahemfo no ka bɔ mu pɛ na wɔhwɛ sɛ oo, Ɛnnɛ yɛnkɔ kuro wei so, Techiman, ebia Techiman nipa wei na yɛpɛ sɛ ɔdi hene, ɔbɛma wɔn mu one million one million pɛ na wɔn afɔɔme, wɔn aprepɛ ɛyi, gazette form na wɔn de akɔ national, yɛ region no yɛgye ato mu, wei na yɛpɛ sɛ ɔkɔdi hene wɔ Techiman, anaa wei na yɛpɛ sɛ ɔkɔdi hene wɔ ha, it's not done anywhere. Nti mɛsrɛ mo, agorɔ bi na wɔn redi, Maamulenge ne ɛyi, nti mɛsrɛ mo, mo a mowɔ Sampa, mmabunu a mowɔ Sampa, maamefoɔ a mowɔ Sampa, mma wɔn nnaadaa mo, Ɔmo bɛba na mo yiyi sika na mo yɛ sei ɛno na mo yɛ ara ma no bɛduru point bi a na mo aka sɛ obi agye mo sika adi. Mɛsrɛ mo ara mo nhu no sɛ biribiara nni hɔ a ɛbɛsesa biom. Sampa nkonnwasɛm yɛka awie. Yɛn nenam a yɛrekɔ a yɛreba yi nyinaa no arbitration no a yɛ wura kaeɛ a a judgement no wɔ hɔ no obiara nkɔɔ kɔɔto ɛnkɔ sɛti no aside o. Deɛ ɔmo kɔ a ɔmo ba nyinaa ne sɛ They are fighting against the gazette process of Nana Sam Agyafla. Ɛna ɔmo yɛ. They are not doing anything. The judgement n'ankasa deɛ a ɛyɛ judgement a Asanteman ɛtena so kaeɛ no, no one has taken it to court and that judgement is valid. So wɔn ho. Ɛnti mɛsrɛ mo, there is nothing that is going to change. Ɛna mete asɛm bi sɛ ɛyi ɛyɛ Ɛyi uh, Mr. Dwoman, the so, fake historian no a wɔfiri dwene mu no, papa yi ne nwonomahene ne dɔmahene me da bia me meka sɛ ayɛ me sɛ like baabi a wɔyɛ adwuma koraa no they don't understand the institution a wɔwɔ mu no Because if they truly understand, mate sɛ yɛse Nwonomahene ne Dɔmanhene ne Adwoman ɛyi Mensah no a ɔbɔ ne ho samrani sɛ ɔyɛ historian no. Ɔno, ɔmo ka sɛ black stool. Hwan na ɛka kyerɛ wo sɛ akonnwa tuntum? Ɔhene na ɛhwɛ so. Ɔhene na ɛyɛ body guide ɛhwɛ dan no so. Ɛnti sɛ akonnwa tuntum bɛdi wo hɔ pɛ Na ɛno akyerɛ sɛ woadane he dehyeɛ. Ɛnti me me wɔ dɛm, me me wɔ, meyɛ ahenkoa, me som wɔ fie hɔ, na menya access to the place, na me fa akonwa tuntum no kɔ hyɛ baabi, anaa me lɔɔko dan no sɛ ɔmma obi ammra wa pɛ, na ɛno adane me dehyeɛ. Na ɛno ama madane dehyeɛ prɛko pɛ a mɛtumi adi akonwa. Ah, mpanyinafoɔ a moadi akonwa a mo, mo, mo, mo anyini aduru sei, na mo bi mo behave the same like this so wɔ ho na mo behave sei ɛberɛ a saa asɛm yi bi asi wɔ the bono regional house bono that time na ɛyɛ bono ahafo regional house of chiefs ɛyɛ yɛn yɛn nuanom banafoɔ yɛn nuanom banafoɔ na neɛ ɔsɛ fata sɛ ɔdi akonnwa no na akonnwa tuntum no ne ne hɔ na akonnwa tuntum no kɔdii ebinom hɔ Ɛnam sɛ akonnwa tuntum no wɔ wɔn hɔ no, ɛna wɔn sii wɔn hene. Ɛna wɔn a akonnwa tuntum no wɔn, wɔn nso sii wɔn hene. Wɔn fa amammerɛ ne amanneɛ mu sii wɔn hene. Asɛm no bɛpie wɔ Bono Ahafo Regional House of Chiefs hɔ a, ɛma mo ka asɛm no. But ɛnam sɛ mo mu bebree mu nkan mo ho nneɛma, mo nkan nhu no nea asi da, na seesei moayɛ no ayɛ sɛ galamsey chieftaincy. Moadan mo ho galamsey a, galamseyfoɔ, na ɛyi, mo, mo, mo, mompɛ amammerɛ ne amanneɛ ansua, na sikadie na ayɛ mo dɛ te sɛ nwonomahini. Ɔno, sika, sika no ara. Sɛbesɛbe wode sika ma no koraa, me ba, ɔno ara sɛ, o, mede sika rema wo, na fa wo yere ma me a, ɔde bɛma wo. Ɔhia sika no sen ne nkwa. Ne saa nti no, ɔnyɛ nea ɛsɛ fata, nea mmara no seɛ no, he will not do it. Na wanya lawless people na wɔyɛ. In that case no, a ɛkɔeɛ kɔpɛ bi na monkan. Ɛyɛ The Republic vs Ɔsabarima Ɔko Ɔkoyeredɔn Ɔkoyeredɔn Kwadwo Sito the se the First, S Party Ɔpanyin Kwadwo Fodjo. Monkɔhwehwɛ saa case bi na monkan. The Republic vs Ɔsabarima Ɔko Ɔkoyeredɔn Kwadwo Sito the First, S Party. Ɔpanyini Kwadwo Fodwo, monkɔpɛ saa case no bi nkan. The Supreme Court it make it emphatic sɛ the possession of the blood stool is not a condition precedent for the installation of a chief. Because sɛ ɛyɛ condition precedent ɛnneɛ metumi yɛ bɔkɔbɔkɔ na mebɔ ra te sɛ dɔm ahenkuroɔ na mekɔ na matumi akɔyɛ bɔkɔbɔkɔ na makɔ round na makɔfa akonnwa tuntum no pɛ na mede akɔhyɛ dan bi mu a ɛnam sɛ ɛwɔ me hɔ pɛ no na madan de hyɛ prɛko pɛ it's not done anyway ɛnti mɛsrɛ mu ne ɔmu yɛ no nyinaa no yɛbɛfa mmara kwan so na yɛwie a ɛnim sɛ mmara no ɛne binom bɛdi ebinom bɛda mu definitely because we want the law to work mɛsrɛ mo mmabunu a mowɔ the bunu region yɛbɛsrɛ mo yɛne bunu man yɛni te sɛ like yɛn nyinaa yɛka bom ɛna obi yɛ yɛ hene a yɛfrɛ no dɔmaahene deebi woba the bunu region no a yɛwɔ diverse group of people coming together to form that region me a me ne mo kasa yi meyɛ nafanani Meyɛ n'afanani. Me maame yɛ n'afanani. Me maame hyɛ nyɔlɛ dihyi krɔnkrɔn. Woba ɛhɔ a, yɛwɔ ada nkurɔfoɔ wɔ hɔ. Woba Bono Region hɔ a, Wokɔ ɛyi ah, yɛfrɛ no sɛn wokɔ kintampɔ yɛwɔ wangarafoɔ wɔ hɔ yɛwɔ bandafoɔ wɔ hɔ yɛwɔ sɛkwafoɔ wɔ hɔ yɛwɔ nkurɔfoɔ badufoɔ wɔ hɔ ɛne nkurɔfoɔ bebree coming together to form that region called the bunu region nti ɛma mo adwene mu nyɛ mo sɛ yɛwɔ One tribe bi pɛ na ɛwɔ hɔ ɛna yɛwɔ ɔhene bi a yɛfrɛ no Dɔmaahene. Dɔmaahene ɔno yɛ Dɔmaa, Dɔmaahenkuro hɔ, Dɔmaahenkuro kitikiti no, ɛhɔ na ɔyɛ ɔhene. Ɛnti mɛsrɛ mo, neɛ ɔɔyɛ yi, ɛnɛ mo bɛ fii sɛ ɔde yɛ sampa na mo nfa ho. Yɛ gyaa no ma ne sɔsii di yɛ a, Nka adeɛ bɛkye ɔde bɛba mo nkuro no nyinaa so, nka ɔbɛtena the Bono Regional House of Chiefs hɔ, na neɛ ɔno pɛ sɛ ɔyɛ ɔhene no, na ɔde no asi hene. Mmara no nso nkyerɛ saa. Ɛnti mɛsrɛ mo, let us come together and fight these lawless people, ɛyɛ Dɔmahene ɛne Nwonomahene. Ɔmo de problem bɛba the Bono Region. Ahenfo problems a ɛwɔ Bono Region no nyinaa no, they are the cause of them. Ɛbaa yɛ apɛ no mu kɔ Rama akɔpɛ sika adi. So nya deɛ yi sɛ ɛbaa yɛ apɛ na nwonimahene ɔkɔ hɔ akɔpɛ sika adi. So enti ɛno a na wɔn create problem unnecessary problem. So nti mɛsrɛ mo mmara no neɛ mmara no seɛ no yɛ yɛmfa yɛmfa sekan yɛmfa tuo yɛde mmara no ne amammerɛ ne amanneɛ ne yɛde bɛyɛ Yɛn nananom brɛɛ na wɔkyekyeree sampa. Yɛmmɛdi obi akyi mma no mmɛsɛe kuro no. Ɛnti, neɛ mmara no seɛ no, wokɔɔ sɛ wokɔ stay, wowɔ tumi sɛ wotumi reject a, why will you go for stay of execution? Wɔn nni saa tumi no. Agorɔ bi na wɔn redi. Monnyae, yɛbɛfa mmara kwan so na neɛ ɛsɛ sɛ yɛyɛ biara no, yɛne wɔn ayɛ. Na yɛnim sɛ yɛwie a, Sampa bɛba abɛyɛ the shining star for others to emulate sɛnea ɛbɛyɛ a wɔbɛtumi aboa ama pɛpɛyɔ atumi ayɛ adwuma. Nti yɛbɛda obi biara asi. Obi biara nka n'akoma nto ne yam. Biribi biara ne hɔ a yɛbɛtumi asesa biom. Nea Asanteman aka no, na waka. Efisɛ ansa na Asanteman bɛkasa no, na wɔde amammerɛ ato baabi a amammerɛ sɛ. Ɔde amanneɛ to baabi a amanneɛ sɛ, ɔde mmara nso de ato baabi a mmara sɛ. Ɔka ne nyinaa bom na ɔde ne ne judgement ba a, baabi a ɔde bɛkɔ biara no, ɛbɛgyina. Na saa pɛpɛɛpɛ na yɛyɛeɛ. Yɛnim mmara, yɛmmu mmara so. Yɛbɛdi mmara so na yɛahwɛ. Wohwɛ ɔman hene, Dɔmaa hene, woyɛ ɔman hene, woyɛ judge, na hwɛ ne utterances ne nneɛma a ɔka. Wotumi ka sɛ kɔɔto ka asɛm a mendi so. Wotumi ka sɛ wo judge mo a, Judge mua a wosan yɛ ɔhene atumi ka sɛ mɛku nipa na dɔmafo akɔfa lawyer na yɛabɛyi me as a judge so indirectly you are you are telling people to go and kill this is the kind of people if it is was other jurisdiction a nka this man will not continue to be a judge because what his utterances ne nsɛm a ɔka but i don't blame him as a person me blame the handlers ɔmo ɔmo wɔ ne ho no ɛnyɛ mmerɛ nyinaa na yɛma nipa kasa na ne nsɛm ne nneɛma a wɔyɛ or feel sɛ he can use sampa to fight sese a yɛwɔ mu you can fight to expand your territory Mmerɛ a the fighting to expand territory no, the those fight was won some years, hundred years ago. And that is how come the great kingdom called Asanteman was formed, which Sampa is part of. Na ɛfiri titititi. Na Sampa bɛkɔ so ayɛ Asanteman dea. Neɛ wopɛ sɛ woyɛ biara bɛyɛ. But amammerɛ ne amanneɛ ne mmara ɛma wontumi ndu yɛn so nkunim da. Nti mɛda Sampafoɔ Mmabunu, mmeranteɛ ne mmabaawa a mowɔ Sampa, momma yɛnkɔ so a na yɛmmɔ yɛn kuro no asomdwoeɛ ho ban. Wohunu biribi a na ɛnyɛ a, ka bi. Mɛsrɛ wo, nnyae w'adwene no nhyɛ nipa baako bi nsa. Me ba na meka biribi a, mfa no te sɛ ɛyɛ Bible. Meka biribi kyerɛ wo a, don't take it as a gospel. Take it sɛ asɛm bi na Abu aka, let me go and confirm them. Nti judgement a maba abɛka ho asɛm yi, wo ankasa nso kɔpɛ kɔpɛ bi na kenkan mu. Mamulenye, Kwame Sakpo, Ekurobewu. Daniel Okra, ɔba mo nkyɛn na ɔbɛka biribi kyerɛ mo a, na nneɛma a waka no, wo deɛ ɔka na watwerɛ ato hɔ. Kɔpɛ evidence no bi na kan na hunu. Stay of execution.